Anne. Kelly.
Eli.
Joël.
Mir sinn um Enn vun der zweeter Staffel ukomm. Mir hunn et gepackt. Yay! Wéi fillt der iech?
Ech hunn ultra Angscht eppes inappropriates ze soen.
Eppes inappropriates am Sex Podcast, Kelly? Jo, esou eppes wéi, ech fillen mech wéi no méi wéi Sex. No richteg guddem Sex, an da wäre mer schonn bei där Fro, déi mer eis esou ongeféier déi ganzen Zäit am Podcast stellen, nämlech, Wat ass Sex a wat ass méi wéi Sex? Dat ass eng immens gutt Iwwerleedung.
Vun där awer kee profitéiert grad. Et traut sech iergendwéi keen. Et ass e bësse wéi beim Gruppesex, nee? Also net dat ech vill dovunner wéisst, mee et kënnt mer e bësse sou vir.
Jo, et ass u sech effektiv eng bësse méi komplizéiert Situatioun. Et ass e bësse wéi Gruppesex, wann ee sech domadder nach net auskennt, nämlech dass mer elo aus dräi verschiddene Länner ophuelen, ënner zimmlech spezielle Konditiounen. Et ass nämlech esou, dass mer alleguer doheem virun eisem Computer sëtzen oder ënner selwer gebastelte Schallkonstruktiounen, fir dës lescht Sendung a Pandemiezäiten ophuelen ze kënnen. A mir wollten e klenge Réckbléck maachen op déi lescht Staffel, déi mer elo bal hannert eis hunn, déi mer jo zu enger Zäit ugefaangen hunn, wou nach kee vu Covid 19 geschwat huet. Et hat sech nach keen erdreemt, datt mer eng Kéier géifen, jo, iwwer Zoom ophuelen. Mee et hat sech awer vläicht och keen erdreemt, wéi cool dës Staffel géif ginn, oder?
Dat stëmmt. Dat hues de schéi gesot. Ech wollt et do mam Sexvergläich soen. Et ass effektiv, et ass een iergendwéi saufreckt, et fillt ee sech déck gutt an et muss ee fir d'éischt emol sortéieren, wou dat gutt Gefill kéint hierkommen. Also, jo. Wéi spiers du dat, Eli?
Ech hu vill geléiert bei dëser Staffel. Ech hat virdrun nach guer keng Erfarung mat an de Mikro schwätzen an um Radio schwätzen a schneiden. An dat war ganz spannend. An ech fannen dass bësse sou wéi Sex, et wëll een et maachen, et weess een awer net genau wéi a wat ee méi dovunner huet, wat ee besser gëtt.
Also mir huet jo eng greng Persoun gesot, wann een net méi opgereegt ass wann déi rout Lued ugeet, also am Studio ass dat jo oft, datt eng rout Lued ugeet wann een de Mikro umécht, dann misst een ophalen an vläicht ass et beim Sex och e bësse sou, also wann ee virdrun net méi opgereegt ass, dann muss een sech vläicht op mannst temporär eng aner Beschäftegung sichen. Dat stëmmt. Winnie, schneid emmer den Jingle eran. Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwert en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Ma dann enker Wëllkomm Iech alleguerten bei der leschter Episod vun der zweeter Staffel vun Méi wéi Sex. Dann net gesot heiansdo nom Sex ass ee ganz erschöpft an muss een sech bësse sortéieren an dat wëlle mir elo och maachen, nämlech bëssen eis Gedanken sortéieren zu der vergaangener Staffel. An mir hunn eis geduecht, wisou fänkt mer net ganz beim Ufank un, nämlech beim Titel vun eisem Podcast, deen ass jo Méi wéi Sex. An dat heescht, mir hunn eis e bësse gefrot, Hu mer dann iwwerhaapt iwwer méi wéi Sex geschwat? Jo, op jidde Fall. Schonn eleng, wann een esou déi Lëscht ukuckt vun Episoden, déi mer haten, do ass jo schonn an den Titele mat dran, also vun Tattooen iwwer Iesstéierung, Fernbezéiungen a Sprooch oder Humor a Kanner kréien ass, denken ech, do eng wonnerbar Panoplie derbäi vu Saachen, déi reng iwwer Sexualitéit erausginn. Mir kréie jo ëmmer déi nei Episod op d'mannst eng Woch méi fréi ze lauschteren, fir datt mer eis géigesäiteg Feedback kënne ginn an eis Tipps kënne ginn. A mir hate méi wéi eng Folleg, wou deen een oder aneren da gesot huet, Oh, mee wou bleift de Sex? An ech fannen, Eigentlech ass et ganz interessant, well d'Fro war ëmmer berechtegt, an dach mierkt een eben, dass de Sex net onbedéngt explizit an enger Folleg huet misse mat dobäi sinn. Dat heescht, ech hat d'Gefill, dass mer oft Sujeten haten, déi, wann ee se weiderdenkt wéi déi hallef Stonn, wou mir driwwer geschwat hunn, déi ëmmer awer och eng Relevanz haten. Mir hunn eis jo e bëssen déi dräi Piliere ginn, Sexualitéit, Gefiller a Kierper, An ech fannen, dat Gefiller a Kierper, dat dat zimlech gutt de Sex ergänzt. An dofir sinn ech och frou, dat mer zum Beispill déi Folg iwwer Mocklech sinn méi wéi Speck opgeholl hunn, wou mer, mengen ech, net immens vill iwwer Sex geschwat hunn, mee awer vill iwwer iwwer Kierper, Gefiller an iwwer wéi fillen ech mech. An ech fannen, dat ass eng Grondviraussetzung, fir och kënne gudde Sex ze hunn, dat een iergendwéi de Fridde mat sengem Kierper geschloss huet. Hm. Jo, an ech fannen genau sou ass et och bei Themen zu Geschlecht. Also du an den Elie hutt jo zum Beispill eng Folleg iwwer Männlechkeet opgeholl. Jo, an et gouf jo och deen een oder anere Sujet dee mat Gesondheet effektiv, wéi s de sees, ze dinn huet. A Gesondheet ass ëmmer dee wichtegen Ausgangspunkt fir kënne vu sech selwer fortzegoen oder sech selwer mat enger Persoun ze verbannen. Woubäi een zum Beispill elo och ebe beim Sujet Droge wier, wou Drogen net ëmmer onbedéngt eppes musse mat Sex ze dinn hu, mee et extrem wichteg ass, en Drogekonsum genau esou gutt ze preparéiere wéi eventuell eng sexuell Situatioun mat enger Persoun. A wa béides zesummekënnt, dann ass et nach méi wichteg, sech ëm de Konsens, iwwer dee mer esou oft schwätzen, eben ze këmmeren am Viraus. An ech fannen, wann ee sou Theeme kuckt, déi sinn immens villfälteg. An wann ech sou d'Sexualitéit kucken, menger Meenung no ass dat och eppes ganz Villfälteges, mat ganz vill verschiddene Facetten, mat ganz vill verschiddene Saachen, déi en Afloss drop hunn, mat verschiddene Persounen, déi verschidden Zorte vu Sexualitéit hunn a se op ganz verschidde Manéiere liewen. An ech mengen, mir hu probéiert, e bëssen dat rëmzeginn oder mer probéiere e bëssen op ans mol verschiddene vun deene Facetten opzegräifen an doriwwer ze schwätzen. Yes, an dat ass en immens gutt Stéchwuert, well ech mengen, dat maache mer och an eiser Definitioun vu Sex, well iergendwéi schwätze mer jo awer ëmmer dodriwwer an all Kéiers, kontextofhängeg an episodenofhängeg, gi mer ëmmer e bëssen eng aner Definitioun vu Sex a Sexualitéit an ech denken, dat ass och gutt esou. Du hues Recht, Kelly.
Also ech fannen, datt dat engersäits eng Stäerkt vun eis ass, datt mer esou vill verschidden Definitioune vu Sex hunn. Ech mengen awer, datt se sech schonn net ëmmer esou stäerk ënnerscheeden. An ech fannen et och gutt, datt mer ëmmer erëm driwwer schwätzen, well ech fannen, dat ass en Thema, wat ni ofgeschloss ass an iwwer dat een och ëmmer erëm sollt schwätzen. Wat ass Sex fir mech? A wat fir Situatiounen empfannen ech Loscht? Dat ass, mengen ech, eppes, wou een net ophält ze léieren iwwer sech selwer an och iwwer aner Leit. An dat ka ganz flott sinn an et ass immens flott fir dat mat iech alleguerten gemeinsam kënnen erauszefannen an doriwwer kënnen ze diskutéieren. Yes!
Wann ech däerf e Beispill gi fir déi Leit, déi elo vläit méi spéit agestige sinn an nach net déi ganz Staffel gelauschtert hunn, Souwuel d'Kelly wéi den Eli hunn an ënnerschiddlechste Rubriken ënner anerem iwwer Sex a Penetratioun geschwat an déi Zentréiertheet, déi mer leider Gottes nach ëmmer e bëssen hunn op dee penetrative Moment, sief dat mat engem Penis, sief dat mat engem Fanger a sou weider a sou fort, an dass dat de Rhythmus immens bestëmme ka vu sexuellen Erfarungen. An ech fanne grad an Ärer Folleg, wou Der iwwer Petting schwätzt, schwätzt Der op eng Zimmlech flott Aart a Weis doriwwer, dass d'Wichtegkeet vun de Beréierungen net op nëmmen dat zentréiert sollt sinn, mee dass all Moment seng Berechtigung huet a genoss ka ginn. An ech muss soen, obwuel dat iergendwou evident ass, hunn ech et immens flott fonnt Äech nozelauschteren, well et mir trotzdem mäi Raster nach enke bësse verännert huet, fir op déi Thematik eben drop ze kucken. Heiansdo ass de Podcast, mengen ech, och sënnvoll dofir, sech Saachen nach enke an Erënnerung ze ruffen. Hm.
Jo, also all Kéiers wann ech eng Folg lauschteren, och wann ech se selwer opgeholl hunn, fale mer ëmmer erëm nei Saachen op an ech léieren ëmmer erëm eppes vu mer selwer, wat ech erëm vergiess hunn. Dat stëmmt. A Joël, wat s du virdru gesot hues, dass s de et schéi fënns, dass mir alleguer mateneen driwwer schwätzen an am Gespréich sinn déi ganzen Zäit. Mir si jo net nëmme mat eis véier am Gespréich. mee och mat anere Leit. An dat war jo och vis-à-vis vun der éischter Staffel relativ nei elo, dass mer an der zweeter Staffel méi Podcast-friem Gäscht dobäi haten. Wéi war dat fir Iech?
Ech hunn dat zimmlech cool fonnt. Also dat ass, mengen ech, och wierklech eng Beräicherung gewiescht, fir kënne mat verschiddene Leit iwwer verschidden Themen ze schwätzen. Ech mengen, déi Episod, wou ech am allermeeschte geléiert hunn, ass Eng vun den Episoden, déi leider en Thema betrëfft, wat net esou flott ass, wat net esou sexy ass, wou dem HIV gaangen ass. Mee do hunn ech enorm vill äh, geléiert mam Kim an ech war immens frou, dat ech mech äh, sou gutt mat him ënnerhale konnt an dat dat sou locker vom Hocker geschitt ass. An du has e ganz spezielle Gaascht eng Kéier, een, deen s de ganz gutt kenns. Jo, ech hat mäi Partner mat an de Studio an dat war interessant, well du léiers dech, obwuel et e Sujet ass, wou s de schonn driwwer geschwat hues, awer nach eng Kéier anescht kennen. An ech hat dat Erliefnis wierklech eigentlech bal mat jidderengem, mat deem ech am Studio war. Also et war fir mech genee sou interessant, mat dir, wou mer eis elo 17 Joer kennen, am Studio ze sinn. Et war Interessant mat enger Frëndin, mat där ech elo 20 Joer befrënnt sinn, iwwer Iesstéierungen ze schwätzen, well dat eng Zäit war, déi mer zesummen erlieft hunn an dann awer am Radio och nach eng Kéier zesumme verschafft hunn. An ech fannen, dat schaaft ëmmer esou e spezielle Moment, well dat ass wéi e Filter, deen s de op eppes Erfuerenes droplees A well se d'Leit net langweile wëlls an och d'Nolauschterer net als Katztut wëlls benotzen, dat ass zwar elo e bëssen e saloppen Ausdrock, mee ass et eigentlech ganz gutt, dass de do nach eng Kéier iwwerlees, Wat erzielen ech de Leit, wat erzielen ech de Leit net a wéi kann ech virun allem meng Erfarung eventuell esou opschaffen, dass se och anere Leit eppes bréngt einfach. Well soss ass een e bësse wéi Exhibitionisten, déi dann einfach esou ronderëmlafen an enke esou soen, ech weise mech elo eng Kéier plakeg, och wann Der grad guer kee Bock drop hutt. An ech hoffen, dass ech mech elo kengem plakeg gewisen hunn, dee sech elo erféiert hätt oder esou. Also ech hat mäin Trenchcoat u sech zou, souzesoen.
Also ech hun besonnesch spannend awer och erausfuerderungend fonnt fir mat Leit am Studio ze sinn, déi ee virdrun nach net kannt huet, well ech hat jo och d'Tessy eng Kéier mat derbäi, mat deem ech jo déi ganz éischt Staffel opgeholl hunn an dat war esou bësse wéi heem kommen. Mä dunn mat dem Lynn, wat déi virdlescht Episod war, am Studio ze sinn, war och einfach eng immens cool Erfarung, well du weess net wat dobäi erauskënnt an an du hues jo och souguer 4 Leit insgesamt mat am Studio gehat, déi s de virdrun net kannt hues. An do do fannen ech et immens cool, wat och fir nei Dynamiken entstane sinn an esou. Do kann ee vläit nach eng Kéier op eis Community verweisen. Also ech hat jo d'Laurence an d'Liz mat an de Studio a si haten den Thema selwer gewielt a si wollten iwwer Onerfuerenheet schwätzen. An do muss ech soen, si sinn zwou Persoune vu ganz ville Leit, déi sech bei eis gemellt hunn, déi eigentlech Spannend Sujeten erausgesicht, hu mir och Sujeten, mat deenen s de dech elo net grouss an Zeen setze kanns, mee wou s de immens vill Verletzlechkeet mat an de Studio erabréngs a wou et awer immens wichteg ass, oppen an éierlech iwwer Sujeten ze schwätzen. An ech fannen, do hunn si zwee en immens beandrockenden Job gemaach. A mir all hu jo och mol Kontakt zwëschenduerch mat Leit gehat, déi sech anonym gemellt hunn, déi Bäitreeg geleescht hu, sief et Iwwerdrogen, sief et, wéi gesot, iwwer Iesstéierungen, also ganz vill verschidde Varianten, wou ech ëmmer erëm muss soen, et ass einfach beandrockend, dass d'Gesellschaft oder op d'mannst déi Leit, déi eis nolauschtere, bereet sinn, sech opzemaachen. An do wollt ech einfach elo enker ofschléissend en zimmlech grousse Merci soen, dass se zimmlech couragéis sinn an zimmlech beandrockend. Also dat ass vläicht net ëmmer esou couragéiert wéi an de Studio ze kommen an do iwwert säin Intim a Sexliewen ze schwätzen, mee heiansdo brauch een awer e bësse Mutt, fir eis Feedback ze ginn oder fir eis Saachen ze schreiwen. An deene Leit giff ech och mol eng Kéier Merci soen, well mir krute virun allem op Instagram immens, immens vill Reaktiounen, déi mer dann och deelweis konnten an den Episode verpaken. Eli, du hues dech elo bëssen zesumme mam Mirka, deem mer och mussen nach Merci soen, ëm eis Social Media Optrëtter gekëmmert an deementspriechend hues de esou zimmlech hautno materlieft, wat mer do esou vu Feedback kruten. Wéi hues de dat erlieft? Dat war u sech ganz flott, well mer kruten immens vill positive Feedback. An immens vill perséinlech Noriichte vu Leit, déi gesot hunn, Wow, ech hunn de Podcast grad entdeckt an ech lauschteren elo Dag a Nuecht säit e puer Deeg. E bréngt mer immens vill an et ass cool an ech ziele menge Kollege elo dovunner. An also wierklech vill positiv Saachen a vill Leit, déi soen, Oh, dat huet gefeelt zu Lëtzebuerg. Si frou, datt ech dat fonnt hunn an ech wäert dat och elo weider lauschteren. An dat motivéiert natierlech. Hm.
Yes, ech fannen och. Wat d'Leit awer trotzdem nimools dovun ofhale sollt, eis eben och kritesche Feedback ze ginn. Also jiddereen, deen e sënnvolle Podcast wëll maachen, weess, dass propper formuléiert Kritik definitiv een och weiderbrénge kann. A mir hate jo och en Evenement den zéngte Juli, wou zum Beispill eng vun de Froen, déi mer un d'Leit haten, ebe war, wat gefeelt huet. An dat eenzegt, wat mer iech musse mat op de Wee ginn, wann der eis Propose maacht, mir hu just 24 Folgen, wann ech mech richteg erënneren, an et ass extrem schwéier, eng Prioriséierung ze maachen, mee mir lauschteren trotzdem op déi Saachen a mir consideréieren dat, wat der probéiert eis ze soen. Genau, well dat passt jo eigentlech bei iech zwee och mat de Rubriken, well dir hutt jo och extra Rubrike gemaach, wou d'Follower Froe konnte stellen. Wéi hutt der dat empfonnt, wat do als Froen erakomm sinn? Ma ech hu mech mega gefreet. Also bei verschiddene Saache gouf et schonn eng Rubrik oder eng Folleg dozou, mee do goung et nach eng Kéier ëm en aneren Aspekt. Mee zum Beispill elo, dat wat ech zulescht opgeholl hunn zu Ass et normal keen Orgasmus ze hunn? Dat ass eng Fro, kloer kéint een déi, och kuerz beäntwerten, mee ech hunn probéiert eng kuerz Rubrik driwwer ze maachen an si ass trotzdem 6 Minutte laang ginn an dat ass sou déi kierzten Äntwert déi ech konnt ginn an ech fannen et einfach immens wäertvoll datt een och kann déi Froen déi d'Leit déi eis lauschtere beschäftegen matkréien an och wierklech beäntwerten, well dat ass op jidde Fall mäin Zil vu sexueller Bildung, nämlech iwwer Saachen ze schwätzen déi Leit och wierklech interesséiert. Ech kann och soen, déi Rubrik déi ech gemaach hunn iwwert, ass et normal eng Erektioun ze halen oder keng Erektioun ze halen, wou mer do op Instagram déi puer Froe gestallt hunn, just éier d'Rubrik gepost ginn ass, krute mer ee Kommentar vun engem, wat gesot huet, Oh, ech kenn dee Problem gutt an dat ass scho puermol geschitt, wat kann een do maachen, ass do iergendeppes falsch? A wou déi Persoun bis gesinn huet, datt d'Rubrik rauskomm ass, a se och gelauschtert huet, huet se Merci gesot a gesot, datt dat iergendwéi gehollef huet oder op alle Fall mol Äntwerte ginn huet zu deene Froen, déi se hat. Ah, mega nice. Dass op jiddefalls ëmmer e schéint Gefill wann een. gesot kritt, datt ee Leit eppes mat op de Wee gëtt, wat se, wat se, wat hinne gefeelt huet oder nodeems se och gefrot hunn. A propos schéi Momenter, Wat waren dann Är schéinsten oder och witzegste Momenter an dëser Staffel? Also ich mengen, de Moment, wou ich am meeschten hu misse läfen, dann wees schon genau wat kënnt, wär wou ich mam Ann och äh, iwwer Zoom opgeholl hunn an hat dun äh, fäerdeg wär mat der Opnahm an esou Angscht hat, et giff lo de falsche Knäppchen drécken, dat et äh, ganz séier säi Partner geruff huet, fir dat deen em soll weisen, wat fir e Knäppchen et soll drécken, fir dat net mussen eleng ze man an eleng äh, fäerdeg ze sinn. An dann ähm, huet eng ganz speziell Manéier fir säi Partner ze ruffen, Déi ass nämlech ongeféier esou. Hasi!
ja. Ja, dat fällt ënner d'Kategorie gib, äh, gib mir Tiernamen an da sees de irgendeppes, wat net immens, immens sexy ass. Also ech mengen ech ähm, fannen et am schéinsten wann een am, am Studio oder beim Ophuelen sou en verbannende Moment huet oder och sou en emotionale Moment huet an ech mengen deen hat ech mat Äerch immens vill an ech war och immens beréiert dass zum Beispill wou ech mam Lynn iwwer Tattooe geschwat hunn a mir béid festgestallt hunn, dass mer eisen Tattoo vun eisen Mupp, déi jeeweils viru kuerzem gestuerwe sinn, grad maache loossen oder gemat oder gemaach kréien. Jo, dat war méi emotional ginn, wéi ee denkt wann een iwwer Tätowéierunge schwätzt. Dat war schéin. Ech hunn et ganz schéi fonnt mam Joël iwwer Männlechkeeten ze schwätzen. Also ech hunn op alle Fall vill dobäi geléiert an ech fannen mir un eis gutt. erweidert an dat war e flotte Moment zesummen. Mer konnten iwwer eng Kategorie schwätzen, also iwwer Männlechkeet, wou Leit eis mengen ech oft drageheien a wou mer awer béid konnte bëssen och ee Bléck vu baussen drop geheien a kucken, wat ass gutt dodrun a wat ass schlecht dodrun a wat kéint vläicht anescht sinn. An dat war flott dee Moment ze deelen. Also wat een och muss soen, dat ass, um Ufank hu mir eis jo nach net all kannt. Also wéi gesot, de Joël an ech, mir kennen eis scho méi laang, mee d'Kelly an den Elie hu mer eigentlech relativ frësch kennegeléiert gehat a mir hunn ganz um Ufank vun der Staffel missen e puer Sendunge mateneen ophuelen, obwuel mer eis nach net gutt kannt hunn. An do ass jo déi eng Folleg, wou mer eben iwwer Audioporn a Geräischer beim Sex schwätzen, gouf et jo dee grousse Risotto-Moment, dee mer all ni vergiesse wäerten. Ech spoileren net ze vill, fir déi, déi et nach net gelauschtert hu, lauschtert Iech déi u. Mee de Joël huet an engem zimlech witzege Kontext vu Risotto geschwat an ech mengen, et ass definitiv déi längste Laachpaus, déi mer an enger Opnam dat ganzt Joer iwwer haten, well mer et einfach esou witzeg fonnt hunn, wat de Joël gesot huet. Ech hunn an enger anerer Rubrik immens misse laachen, wou ech déi gelauschtert hunn, déi den Elie gemaach huet, wou hien ebe seet, hie wär pro Stad, während en iwwer Pro-Start schwätzt. Et war souwisou eng Rubrik, an där ech immens vill bäigeléiert hunn. An et war och fir mech interessant bäizeléieren, well den Elie eng ganz aner Aart a Weis huet wéi ech. Et war immens schéin ze gesinn, wéi s de Humor mat. Wësse kanns kombinéieren a wéi s de eng Connectioun zu de Leit kanns opbauen, wann s de dat esou ugees wéi den Elie. An dat hunn ech sau cool fonnt. Also ech hunn dat wierklech sau cool fonnt an ech, a heiansdo bass de frou, datt net ze vill Leit ronderëm dech sinn, well déi sech da froe sou, Hä, firwat laacht hatt esou mega onkontrolléiert? An ech fannen et schéi, wa mer esou och mat den Nolauschterer an Nolauschterinnen zesummen heiansdo ganz intim Momenter hu wou et gutt ass, datt si eis am Rouege kënne lauschteren. An hannse sinn, hoffen ech, dass mer se och e bësse kënnen zum Laache bréngen, well se sech grad probéiere virzestellen, wat mer grad man. An dat Allerlescht, wat ech nach muss soen, well keen dem Joël säi Bléck gesinn huet, wou ech zum Joël sot, ech wär schwanger, Ech sinn nach ëmmer der Iwwerzeegung, dass de Joël vläit zwou, zwou Sekonne gegleeft huet, et wär wouer. Och do war d'Pointe éischter déi, dass ech du sot, ech hätt e Foodbaby, mee. Ech mengen, dass e kuerz geduecht huet, Merde, wat bedeit dat do fir d'Welt? Mir hunn eng Klimakris, eng Pandemie, lo ass d'Anna nach schwanger. Mee et war jo duerno esou, jo. Do hat ech effektiv e bëssen Angscht fir d'Welt an den Universum, ganz, ganz kuerz. Mee wat ech elo am Fong nach wollt soen, Du hues dat och scho bëssen ugedeit an dat mir zwee eis scho laang kennen an dat hunn ech awer och cool fonnt, dat mer déi Gespréicher, déi mer soss vläicht och fréier als Jugendlecher iwwer Sex haten, elo mol konnten der Welt bréngen. An heiansdo huet ee sech jo scho esou geduecht, esou, ah, wann d'Leit eis kinnten nolauschteren. Elo kënnen d'Leit eis nolauschteren an effektiv fannen d'Leit et gutt. Mee dat anert ass, dat ech mam Kelly a mam Elie, och fonnt hunn, datt mer direkt esou eng Verbindung haten an datt et direkt awer zimmlech intim ass, wat jo wichteg ass, datt ee kann iwwer intim Saache schwätzen. An ech fannen dat Gefill, fir zesummen eng Episod opzehuelen, dat ass heiansdo immens cool, well ech innerhalb vun, jo, där hallwer Stonn, där dräivierel Stonn, wou mer ophuelen, immens vill bäiléieren, immens vill nei Ideeë kréien, deelweis och Saachen iwwer mech selwer léieren. T'ass bal e bësse wéi Sex, ouni déi Sex-Definitioun elo wëllen iwwerzestrapazéieren. Komme mer zu deene méi schwierege Saachen. Wat war dann esou fir Äech deen haardesten oder schwieregsten, emotional herausfuerderendste Moment fir Iech? Mir schwätze jo ganz oft iwwer Self-Care an ech mierken, dass ech anere Leit ëmmer ganz vill Saachen empfiele wëll, déi mat Self-Care ze dinn hunn a soen, du bass et wäert, op dech opzepassen. An heiansdo mierks de, dass de bei dir selwer manner oppass. Du wëlls all anere Mënsch beschützen, mee bei der selwer gëss de manner Uecht. An dat bréngt bei mir mat sech, dass ech, wa Leit de Courage hunn, mir eppes ze erzielen, an et ass dobäi ëmmer e Mikro un, hunn ech heiansdo Jo, hunn ech wierklech e Beschützerinstinkt, wou ech denken, ech sinn dir esou dankbar, dass du elo esou éierlech waars an ech hoffen, dass dir elo näischt geschitt oder dass du keng negativ Konsequenzen dorauser zitts. An dat hunn ech eigentlech bal mat jidderengem, mat deem ech schwätzen, egal ob dat mat Äerch ass oder mat anere Leit. Wou mer elo iwwer Iesstéierunge geschwat hunn, ass déi Well vu Resonanz, déi koum, ënner anerem fir meng Gespréichspartnerin, wou immens vill Leit Merci gesot hunn, datt hatt d'Problemer ugeschwat huet op der Antenn. Do war ech frou, well dat war en haarde Moment, dee sech ëmgewandelt huet dono. Vläit kennt der dat och vun Iech selwer, datt Der heiansdo ee Moment denks, Hunn ech elo eppes ze vill gesot? Hunn ech mech selwer elo ze vill exposéiert? Wou een dann awer vläit puer Deeg no deem haarde Moment dann denkt, Oh, vläit hat dat do awer seng Noutwendegkeet. Also definitiv. Ech mengen et ginn zwou Episoden déi schwiereg wären. Dat wär engersäits d'HIV-Episod, dat hunn ech jo scho gesot, wou ech zwar immens vill geléiert hunn, mee wou ech einfach e bëssen Angscht hat, datt ech, datt et net giff opgoen mat eisem Konzept, datt et net giff klénge wéi eng, wéi eng normal Episod vun eis, quitte datt se natierlech e bëssen extra wär, mee ech mengen datt awer den Tounfall relativ dee selwechte wär. An déi aner Episod déi ech schwiereg fonnt hunn, dat war d'BDSM-Episod, well dat eppes immens Perséinleches ass a well een do einfach eppes vu sech präisgëtt, wat ee vläicht normalerweis net esou giff anere Leit zielen oder net onbedéngt giff Leit zielen. An dat war wierklech e bëssen esou, ok, ass dat elo schonn ze vill, ass dat net ze vill? A verschidde Saachen hunn ech och gezielt, wou ech am Viraus net mer net sécher war, ob ech dat giff zielen oder net zielen. An dunn hunn ech mech awer esou sécher gefillt, datt ech et gezielt hunn an ech bereien dat och net. Jo also ech kennen also an ech kennen dat Gefill an Joël jo dat déi Episode war fir mech och bah net schwiereg mee halt immens perséinlech soe mer mol sou an ech muss soen aus där Episode hunn ech awer och een mega schéine Moment deen ech mer opgeschriwwen hunn nämlech dass mer sou op deen op déi 4 Dee Metapher komm sinn an dass mir eis einfach gutt quasi verstanen hunn an well et ass jo och ëmmer esou e perséinlecht Präisginn vis à bei eis ënnert eis am Team souzesoen vu Saachen déi mer och iwwerteneen net wëssen an do ass éischter d'Schwieregkeet fir mech dran erauszefannen verstinn och déi aner Leit, wa mir driwwer schwätzen, wat mer wëlle soen. Also souwuel Leit zum Beispill, déi näischt mat BDSM ze dinn hunn, wéi och Leit, déi mega krass an der BDSM-Szen dra sinn. Genau, an ech fannen do immens schwiereg dee Spagat, fir quasi méiglechst vill Leit ofzehuelen, do wou se stinn, a souwuel esou d'Basics mat eran ze kréien, wéi och iergendwéi, dass Leit, déi zum Beispill elo an deem Kontext BDSM praktizéieren, sech och gesi fillen oder och kënnen eppes domadder ufänken. Ech hunn et heiansdo schwéier fonnt, fir zum Beispill eng Rubrik ze maachen, wou ech wousst, okay, dat do ass d'Thema, mee wou ech dann hu missen entscheeden, wat Huelen ech mat eran? Wat loossen ech raus? Wéi beschreiwen ech dat? Wéi vill an Detail ginn ech? Wéi eng Wierder benotzen ech? Wéi maachen ech et esou, dat d'Leit dat och méiglechst verstinn, ouni dat et ze komplizéiert ass, awer mat genuch Detailer, fir dat se awer d'Informatioun ganz kréien? An och wierklech fir ze kucken, wéi kann ech esou vill wéi méiglech Leit domadder erreechen? Dat fannen ech bei Äech immens respektabel, well do muss een och drun denken, vill Leit schwätzen am beschte Fall iwwer Sex op enger Party, vläit bei engem Patt oder wat och ëmmer. A bei eis ass et jo scho sou, dass mir just während engem gewëssenen Zäitraum däerfen am Studio sinn. Dir hutt an de Rubriken nach vill manner Zäit. Dat heescht, du probéiers riseg Sujeten iergendwéi esou unzepaken, dass se effektiv verständlech sinn. Also do hunn ech och Respekt virun all deene Kéiere wou dat gutt geklappt huet. Ah merci, dass léif.
A wann ech mer iwwerleeën, wéi ech ka sou vill wéi méiglech Leit erreechen, sinn ech mer natierlech och bewosst, ween ech sinn, wou ech hierkommen, wat meng Erfarunge sinn, wéi ech opgewuess sinn an dat dat sécherlech och een Impakt drop huet, wéi ech schwätzen, wéi ech Saache beschreiwen, wéi ech Saache verstinn a wéi ech se dann och herno weiderginn. Ech géing soen, datt mer eis alleguer bewosst sinn, wee mer sinn a vu wou mer kommen an wat eis Positioun ass. Wéi empfannt Dir dat? Also fir mech ass dat eng Fro, wou ech effektiv mer ëmmer erëm gestallt hunn, ob een dat vläicht misst méi thematiséieren. Bon, mir kënnen dat jo elo hei elo maachen. Also mir sinn alleguerten zu Lëtzebuerg opgewuess, mir sinn alleguerten cis. Lëtzebuergesch ass eis Mammesprooch a mir sinn, mir hunn alleguerten iergendwéi e bëssen eppes mat Unien um Hutt gehat, also hunn eng akademesch Ausbildung. An dat mécht natierlech, datt een eng gewëss Perspektiv op d'Welt huet an déi kann een net ëmmer ganz ausblenden. An dat heescht och, datt een aner Saache vläicht net berücksichtegt, déi aner Perspektive wieren. Jo, ech hu mech heiansdo gefrot, ob een dat soll ëmmer dobäi soen, mee dat fannen ech dann och e bësse komesch. A fir mech wier d'Zil fir déi nächst Staffel, wann ech dat da scho ka formuléieren, dat mer vläicht et iergendwéi packe fir nach méi Perspektive eranzebréngen. Mir wësse jo och verschidde Saache vuneneen net. Mir hunn Identitéitsmerkmaler, nennen ech et elo mol, iwwert déi mer mateneen nach net geschwat hunn, wat absolut okay ass. Wat absolut ok ass, wou ee muss kucken, wéini e Moment kënnt oder ob e Moment guer net kënnt. Ech mengen, dass mir selwer all Identitéiten hunn, déi variabel sinn an deene Bubbles, an deene mer eis befannen. Trotz där Variabilitéit musse mer heiansdo eis positionéieren. An heiansdo fänks de an deem Positionnement un ze balluken. A wann s de der vill hues, wëlls am Bléck behalen a vill Perspektiven, déi net deng sinn, mee déi vläit anerer kéinten hunn, dann ass dat heiansdo schrecklech ermiddend. An ech hunn heiansdo léiwer, mir gestinn eis an, dass mer d'Saachen net all ofdecke kënnen an dass mer probéiere Saachen opzehuelen an eng nächst Emissioun, an eng nächst Rubrik an dass mer net esou maachen, wéi wa mer allmächteg Götter a Göttinne wäeren, déi dat ëmmer total géifen op d'Rei kréien. Ech fannen et wichteg, dass mir eis dat selwer soen an dass mer dat och géigeniwwer vun deene Leit, déi eis lauschtere, kommunizéieren a soen, hei, mir hunn op alle Fall, well ech mengen, do si mer eis eens, mir hu Bock, eis ze verbesseren. An ech denken schonn, dass mer et, souguer wa mer keng aner Leit an de Studio alueden, ëmmer probéieren an méiglechst vill Perspektive matzedenken an dass eis dat einfach wichteg ass. Ech denken, fir mech geet et och éischter drëm quasi, net dass mir probéieren ëmmer all ënnerschiddlech Perspektive mat eranzebréngen, mee dass mir Raum maache fir dass aner Leit och mol un den Tour kommen, wa mir zum Beispill an enger Positioun si wou mir privilegéiert sinn. aus ënnerschiddleche Grënn esou, an do einfach och mol de Bak ze halen, aner Leit schwätzen ze loosse souzesoen. An ech fanne mir hunn e gudde Schrëtt an déi Richtung gemat, well mir hate jo wierklech einfach och vill aner Leit wéi eis elo am Studio. An ech hoffen och fir déi drëtt Staffel, datt mer déi Balance packe vu Gespréicher ënnert eis, datt d'Leit awer ëmmer och déi bekannten Stëmmen an och Dynamiken kënnen héieren, wéi och iergendwéi nei Stëmmen. An ech fannen et cool, dass mer dat probéieren. Also wann ech mech selwer verschiddene Saachen nach enke lauschteren, dann denken ech heinsdo, Ohh, mat där Persoun wéills de jo befrënnt sinn, wann s de se net selwer wiers. An heinsdo denken ech esou, Hei, wat ass dat do fir eng, wat ass dat do fir eng Quetsch a wat schwätzt dat fir e Brach zwëschenduerch? An ech fannen et awer dofir wichteg, se selwer nach enke ze lauschteren an och net u sech selwer den Usproch ze hunn, do permanent perfekt ze sinn. An ech sinn op alle Fall mat deem Podcast hei extrem gewuess, mee sinn zwëschenduerch awer och mega mam Kapp an d'Mauer gerannt. An ech hoffen eigentlech fir Äech, dass Der och puer Accidenter hat, wou Der emfert dono enke kuerz eng Plooschter op d'Stier gemaach huet a gesot huet, ok, mir sti lo op a lafen iergendwéi weider. Jo, also ech hunn op jidde Fall Saachen, déi ech elo géing anescht formuléieren an ech menge wann ech an 10 Joer enke de Podcast lauschteren och an 10 Joer dann nach géing anescht formuléieren. Et muss een zu där Persoun stoen déi ee war dee Moment wou een dat opgeholl huet.
Dat stëmmt an doduerch dat mer eben och net dat scripte wat mer schwätzen am viraus mee dat méi oder wéineger lacker no engem Fuedem deen een zwar virdrun zesummen erstallt huet schwätzen, kënnt een heiansdo och op Saachen op déi een am Ufank net geduecht huet, an heiansdo léisst een dann och leider Saachen aus, déi ee vläicht nach wollt soen, oder et formuléiert een d'Saachen net esou, wéi een et hätt willten. An dat sinn, dat sinn alles Saachen, déi geschéien, an ech mengen, dat mécht awer och iergendwéi d'Authentizitéit vun deem Podcast aus. Et ka sech jiddwereen dann ëmmer verbesseren a mir eis zesummen och an ech hunn op jidde Falls grouss Hoffnungen, dat mer dat maachen. Also ech mengen dat een, dat mer eis net verstoppe mussen, mee ech sinn awer och frou, dat mer alleguerten e bëssen demüteg sinn an net eis fir Hallefgötter halen. À propos, et léise Saachen aus, déi een vläit nach hätt wéilte soen. Wat huet Iech da gefeelt an dëser Staffel? Mir huet d'Zäit gefeelt. Et si sou vill Saachen, déi ech nach hätt wëllen uschwätzen oder sou vill Saachen, iwwer déi ech nach hätt wëllen eppes soen, wou ech einfach net d'Zäit hat oder net d'Méiglechkeet hat oder wou ech mer gesot hu, wann ech dat elo nach dobäi maachen, da gëtt et einfach ze laang. Wat mir dozou afält, ass u sech, wann een dat wëll sou ausdrécken, d'Begrëffer kléngen net schéin, ech denken, datt et bei Sex sou eppes wéi Virbereedung gëtt, et gëtt eng Duerchféierung an et gëtt eng Nachbereitung. Dat passt elo éischter zum Uni-Kontext oder zu Hausaufgaben, mee dat sinn awer och menger Meenung no op d'mannst dräi Phasen, déi mat Sex ze dinn hunn. An ech fannen, dass mir ganz oft natierlech net de Moyen hunn, op déi dräi Phase gemeinsam anzegoen. Dat heescht zum Beispill deemools, wou mer iwwer Droge geschwat hunn, Et ass esou essentiell, wann s de Safer Use wëlls maachen, dat propper ze erklären an de Leit Wësse mat op de Wee ze ginn. Dat heescht, du hues scho mat enger hallwer Stonn relativ wéineg Zäit fir d'Virbereedung iwwerhaapt ze erklären. Dat heescht, du kënns an deen neie Stadium guer net mat eran. Dofir denken ech, datt et déi eng oder aner Kéier och nach kéint dozou kommen, datt mer en Thema vläicht zwee oder dräimol opgräifen, fir datt mer méi Phase matenee verbanne kënnen. Jidderee vun eis huet iergendwann d'Erfahrung och gemaach mat onbefriddegende Quicki'en an ech wëll net, dass der en onbefriddegende Lauschterquicki mat eis hutt. Du hues dat ganz schéi gesot. Also ech ginn elo eis ganz Lëscht mat Themen, déi mer na opgeschriwwen hunn an déi mer erageschéckt hu, virliesen, well déi Saachen hunn natierlech alleguerte gefeelt, mee eng Staffel huet nun nëmme esou vill Episode wéi se huet. an eng Folleg huet nëmme souvill Minutte wéi se huet, gitt dat mer do heiansdo äh, och e bëssen iwwerzéie, wéi der vläicht gemierkt hutt. An natierlech feelt Plaz a Raum an, an Zäit, mee am Groussen a Ganzen menglech, dat mer et gepackt hunn, eng, eng relativ gutt Themevielfalt ofzedecken. An ech hoffen, datt mer einfach dat esou weider kënne maachen an all déi Lücken, déi sech opgedoen hunn an déi sech ëmmer nach weider wäerten opdoen, no an no kënne fëllen. Mee ech mengen, dat ass e bëssen en never ending process, well d'Schwätz een iwwer een Thema an dann huet ee schonn déi nächst dräi Folgen erëm am Kapp, well een denkt esou, ah, doriwwer kinnt een och nach eng Kéier an doriwwer an doriwwer. Wéi de Joël grad sot, ware verschidden Themen, déi e bëssen ze kuerz komm si bei der leschter Staffel an déi mer elo wollten an déi drëtt Staffel mat eranhuelen, wéi zum Beispill Penisonsécherheeten, wat een Thema ass, wat eis um Häerz läit a wat warscheinlech wäert een Thema ginn, wat Der an der drëtter Staffel wäert héieren. Yes. En anert Thema, wat och schonn verschidde Leit ëmmer erëm gefrot hunn, ass Asexualitéit oder och Demisexualitéit. Een Thema, wat schonn och gefrot ginn ass vu Leit a wou ech mech zimlech drop freeën, dat ass Sexting. Well ech schonn öfters probéiert hunn, dat eranzebréngen an et war ni esou ganz waarm. Mee elo muss et sinn. Et weess ee lo nach net, ob et e Verspriechen oder eng Drohung ass. Dat wäerte mer dann genau esou behandelen an där Folleg. Dann hu mer ënner anerem nach Saache wéi Ënnerwäsch an hir Tücken an hir Virdeeler, interkulturell Bezéiungen, Bezéiung an Trauer an da stinn awer och nach e puer aner Saachen do. Nämlech Transfeindlechkeet, Sexshops an eppes ganz Besonnesches, nämlech mir loossen eis testen. Folleg. Ooh, net op Covid.
Mee ëm wéi en Test geet et do, Eli? Ma do geet et ganz spezifesch ëm den HIV-Test, fir ze kucke wat et do fir verschidden Testméiglechkeete ginn, an déi dann och live mam Mikro auszeprobéieren an ze berichten, wat mer gemaach hunn, wéi dat war a wou een dat fanne kann. Ech si gespaant, ech si mega gehypt fir déi drëtt Staffel, ech hoffen dir och. Yes, Et kommen natierlech och nach ganz vill Rubriken an der drëtter Staffel, déi wäerte mer awer elo net verroden, well et soll jo och spannend bleiwen. An mir sinn net am Summerschlof, dat heescht dir däerft op Instagram weiderhi kucken, well mir wäerten Iech do definitiv amuséieren an et wäerten net just Gäertner a Gäertnerinne Videoe vum Joël a vu mir sinn, obwuel mer wierklech ganz aktiv sinn an deem Kontext, mee mir wäerte Saache maachen, déi Iech ënnerhalen a sexuell befriddegend duerch de Summer bréngen. Also ech hu lo schon sou grouss Zucchini'en, denkt iech iergend ee Peniswitz. Mee wat ech nach wollt soen, och wann der de Radio Ara weider lauschtert, kënnt der de Sexpodcast weider lauschteren, op deene gewinnten Timetables wäerten nämlech einfach Widderhuelunge lafen. Dat heescht, dir musst iech guer net lo raussiche wat eng Folg kënnt, dat mécht einfach de Radio Ara fir iech an dir lauschtert einfach zu deenen üblechen Auerzäiten de Podcast. Ech hun iwregens lo immens grousse Besoin däin Zucchiniwitz ze kompenséiren. Also meng Zucchinie si ganz ronn an se gesin aus wéi eng Klitoris déi frou ass. Majo da son ech ierch an dem Radio Ara deen eis de Choix vun de Summerwiederhuelungen ofhëllt villmols Merci a mir héiren eis am September.
Schéine Summer. Ciao.
Bleift hydréiert. Tschüss.
How to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
How to, Wéi maan ech ee Summerfling? Endlech Summer, d'Sonn schéngt, d'Villercher päifen an d'Delfiner hunn hire Wee zeréck an d'Musel fonnt. D'Deeg si laang, d'Leit sinn dobaussen an och wa mer dëst Joer manner verreesen, kënnt awer eng gewësse Vakanzestëmmung op. D'Sonn an d'Wäermt sinn een Turn on a méi fräizügeg Kierperen, manner Kleeder a méi Haut och. Wat ass ee Summerfling? Ee Summerfling oder ee Summerflirt ass eng Bezéiung mat enger Persoun, déi just iwwer déi waarm Méint geet. Oft léiert een dës Persoun an der Vakanz kennen a béid wëssen, dass d'Bezéiung no der Vakanz eriwwer wäert sinn. Et geet also drëm, eng kuerz, intensiv an onkomplizéiert Zäit mateneen ze verbréngen, ouni sech Gedanken iwwer d'Zukunft ze maachen. Dës kann eng Persoun sinn, déi een net kennt, Een aus engem sengem Bekannten oder Frëndeskrees oder eng Partnerin oder ee Partner. Et geet drëm, aus dem Alldag an aus der Routine erauszekommen. Dës Bezéiung ass oft onbeschwéiert an easy an an där Hinsicht fräi an ouni Responsabilitéiten. Et kann een och mat der Partnerin oder dem Partner, dem Frënd oder der Frëndin entscheeden, sou eng Bezéiung anzegoen. An wou fannen ech dës Persoun? Am Idealfall fënns du dës Persoun op der Plage, an der Kolonie, bei der Strandbar oder am Club. Du kanns se och op enger Poolparty kenneléieren oder online no hir sichen. Och Leit, déi fir de Summer an deng Géigend an d'Vakanz kommen, kéinten interessant sinn. Sief vun Ufank u kloer, wat s de wëlls an wat deng Erwaardunge sinn a probéier een ze fannen, deen domat averstan ass. Am Idealfall ass dës Persoun oppen, ka kloer kommunizéieren, ass selbstsécher, fräi a relax a sicht eppes Ähnleches. Sief direkt, so wat s de wëlls, bis wéineg s de Zäit hues a wat s de der virstelle kanns mat der Persoun z'ënnerhuelen. Wann der iech bis fonnt hutt, genéisst är Zäit zesummen. Gitt op Abenteuer, danzt zesummen, gitt schwammen, verbréngt Zäit dobaussen. Maacht eppes zu zwee, maacht Saachen am Grupp, ënnerhuelt eppes Spannendes a maacht sexy Saachen. Reest zesummen an entdeckt Neies. Vergiesst net, op iech opzepassen, benotzt Kondomer a Leckticher a maacht just Saachen, déi der béid Loscht hutt. Wann der d'Méiglechkeet hutt, Loosst Iech op sexuell iwwerdrobar Infektiounen testen an test Iech op de Covid 19 éi der a méi enke Kontakt triet. Respektéiert Iech a bleift sécher. Et ass ok sech ze verléiwen, mee vergiesst net dass de Summerfling een Enn wäert hunn a probéiert Iech op d'Trennung virzebereeden. Dir kënnt natierlech a Kontakt bleiwen wann der dëst wëllt. Wann et esouwäit ass, trennt iech a sot iech Äddi. Probéiert dëst op eng éierlech a respektvoll Aart a Weis ze maachen, sou dass der béid schéin Erënnerunge vum Summer behale kënnt. A wann der iech net trenne wëllt, kënnt der natierlech zesumme bleiwen. A wann der Trouscht braucht, soubal de Summer riwwer ass, fänkt déi drëtt Staffel vu Méi wéi Sex un. Stay hydrated Kids a benotzt genuch Gleitmëttel fir dass der geschmeideg duerch de Summer kommt.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara Punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.
Dir fannt méi wéi sex op Facebook, Instagram, sexpodcast Punkt lu oder all gewinnten e Podcast Plattformen.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat frëndlecher a finanzieller Ënnerstëtzung vum CSAS, dem nationale Referenzzenter fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. Den CSAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.